Bon, no pa boy directamente, mas bien un regalito pa era, na strin siete aña ta forando, nan a mindi un regalo pa mi. Enta temporada ku mi ta ta si top kuarenta mi riki nan brother. E guy ni kita tin un rivalidad no ke men di GB ku boy. Nan ta tin un kos ke men di si era sali number uno riba top kuarenta GB ta yama. Si Gio sali number uno riba top kuarenta manera mi kaba seis ora si riki boy ta yama. Ke men di nta konchi un hoki brother.

Eh, ta ki bubu ta bini den. Bubu dia ta bai planta den hofi di era. Oye, bo ta bira interesante, oh. Ta ki bo ta, ta ki bo ta hasi den Korea era, brother? Bon, m'a wòrdu invitá, no? Aha. Ta great, oh. Sey, bo wòrdu invitá? M'a wòrdu invitá pa mi bai drenta Korea era. He. Bai kushiná den Korea era. Bo bai kushiná den Korea. Anu kon fo ku karbon ku bai kushiná den Korea. Planta den nan su hofi. Si, si, si. E ta mak, e ta mak ki planta, oh. Men sa.

Anto den e den e e e ta bay un bin un set caminda bay e un pa un ami cu GB no mane anto na coti sinta engelek cu e e do e hit nan di mas grandi di ami cu GB ta bay cay den otro wene un pa un e nan nos ta bide wak e e contact e dan floor tambe one e nan nos ta bay wak e e e nan bo ta midi e nan bo ta midi e cos bo come come ki mandi wak contact cu cu GB su plantamento cu coney den offi cu coney pasobra offi ta cla di mi offi ta cla cla.

Na rebibe e ta great. Si mi no ta ekibuká, a bo bo yega i hasi hoki numia promé no? Den fronti era òf den si no ta basta ratu pasá. No, den fronti era no. Den fronti era no ya no. Ami ku Boy a e kanta huntu kaba pero esei Boy ku era ami ku Gio hon kara kara dos stage. Si, pero no abo den fronti. No, den fronti era no. E ta klop si e ta berat e ta berat prome bia ya nos a sinti mes nos toka mano mano hopi hopi tempu pero prome bia e gb ta bin kanta huntu ku nos kome e gb ta bai e respaldo musikal di era e ta bai sinti e dulsura di era ya e ta bai sinti un dulsura ku nunka el sinti brother hoy komo ku tur respet pa pa chio ku ku doble ku ku neim ku tur pero e ta bai sinti un dulsura e ta bai sinti un dulsura di era ku ku Cu nunca e sin tene pa e wak di Robbie, e cos cu nos ta bisa awor aki, hopi a bin, hopi a bay, era te ke tu bay, bo sa cu ta na Landhuis, na Grootjaer ta coge a cuminsa, no? Sion, mi ta kohe kuminsá na kròt di atu kaminda mi ta kòrda e tempu nos ku nos ta toka ku ku rizamnan aki. Anto bo mes sa Paul ta gusta tira su palabranan tira tur. Paul a tira un palabra kuenti totolika ku ku wara wara ku kiko ku kiko ku kosa anto yo rei ora mi dia bo sa kiko no m'a mira hopi a bin m'a mira hopi a bai pero era ta e ketu bai mane ta e nana na kròt di atu kohe e kohe e kohe a nase. JB Dorán den front di era pa un solo bia, prome di juni nos tin marca historia. Si, pa historia ta así. Luz di ura anto mi ke me manera nan a pone e promo dos lider bo ta baña bo ta bay canta hunto o solamente bisa enfrenta. Nos ta bai enfrenta asta i kanta huntu pa e pueblo disfruta. Mesa, ambiente cozy, dushi, hair fresco, wapo bo ta e trempan pa bo disfruta di The Laster, un piesta cu lo bai cay e anochi ey, enton pa bai culmina e un pa un di ami cu Jimmy Doran. Awor boy di kuminsel a tende jibe laga sa yin ko buska su drechi bandi misi bo nam ku konan kina awor mi a bin wak e homber su drechi aki pero te mira boy ene mi sa ku ta spantel ta spanta ku konan ey.